Insemmilkom Miriam Cassar mill-Għaqda Versatini, il-kelma Maltija, l-għaqda li twassal fil-pubbliku il-wirt letterarju Malti. Mill-pinna tal-edukatur poeta kittieb Dun Franz Camilleri għażilt għalikom l-esej Idejn il-bniedem mill-ktieb tiegħu Lejn id-dawl, ippubblikat lejn l-aħħar tas-snin sittin tas-seklu għoxrin. Idejn il-bniedem. Meta nistagħġbu bil-kobor u bil-ġmiel tal-arti, tal-letteratura jew tal-mużika, ma tismax minn fomm kulħadd ħlief tifħira l-ġenju li Alla ta lill-bniedem għall-qawwa tal-fantasija u tal-immaġinazzjoni tal-artista. Imma ftit huma dawk li jgħaddilhom minn moħħhom li, Wara kollox, ix-xogħlijiet artistiċi kbar u tal-għaġeb ma kinux joħorġu għad-dawl li kieku ma kinux idejn il-bniedem. L-opri kbar tal-arti tfasslu u tnisslu fil-kenn u fis-skiet tal-moħħ, imma ħarġu u ħadu l-ħajja f'idejn l-artista. Il-pinsell f'id il-pittur jimxi u joqgħod għall-fantasija tal-imgħallem u meta t-tnejn flimkien itemmu l-kwadru sabiħ, aħna nistagħġbu kif ġiet il-ħajja b'dik id-daħka tagħha minn daqsxejn ta' pinsell fuq tila smajra. U hekk ukoll l-iskultur jinqeda' bl-iskalpell u bil-mod il-mod jonqox l-irħama sakemm joħroġ dik l-istatwa li hu ra quddiemu bil-fantasija. Kif konna nistgħu nitgħaxxqu bil-ġmiel tal-poeżija, tad-drammi, tar-rumanzi u tax-xogħlijiet kbar tal-letteraturi imqar ta' żmien ilu, kieku ma kinux miktubin b'idejn il-bniedem? Illum huma l-kotba, bl-eluf u bil-miljuni li jxerrdu t-tagħlim, il-ġmiel u l-kobor tal-ideat kbar tal-aqwa kittieba. U dan ngħiduh ukoll għall-mużika. Kif konna nistgħu nduqu dik il-ħlewwa ta' armoniji u melodiji kieku ma kinux idejn il-bniedem li għamlu dawk l-istrumenti hekk sbieħ u li huma fl-istess ħin invenzjoni mill-akbar? L-idejn, imbagħad, għandhom sehem ieħor mhux ċkejken fil-mużika. L-istrumenti waħedhom ma jdoqqux. iridu jkunu wkoll idejn idejn imħarġa u ħfief tal-mużiċista li joħorġu n-noti bi ħlewwa u bħila kbira. Imma l-ħtieġa u s-siwi tal-idejn nistgħu narawhom mhux biss fil-kobor tal-arti u tax-xjenza, imma sa fl-iċken ħaġa fil-ħajja ta' kuljum. Il-bniedem biex jgħix irid jaħdem U kull xogħol, tista' tgħid, jeħtieġ l-idejn tal-ħaddiem. Huma l-idejn li jiżrgħu u jaħsdu il-qamħ. Huma jgħaġnu il-ħobż li jiekol il-għani u il-fqir. Huma idejn tal-pilota, tal-kaptan u tal-kull xufier li jridu jmexxu bilgħaqal kollu l-ajruplan, il-vapur jew il-karozza minn post għal ieħor. F'idejhom hemm il-ħajja tagħhom infushom u ta' bosta oħrajn. L-idejn huma għeżież għall-bniedem miċ-ċokon tiegħu sakemm jixjieħ u jmut. Meta r-riġlejn tat-tarbija jkunu għadhom tarjin u bla saħħa, huma l-idejn li jgħinuha biex tagħmel l-ewwel dawra mal-kamra tad-dar u huma jżommulha l-pupa quddiem għajnejha, iż-żimen ta' l-għoda jew xi ġugarell ieħor għal sigħat u jimsħah biex ma tiddejjaqx. F'dak iż-żmien huma wkoll l-idejn ta' l-omm ħanina li jieħdu ħsiebna, imellsulna xagħarna u ħaddejna, iżegħlu bina u jħaddnuna bl-akbar ħlewwa. Meta nixjieħu u riġlejna ma jkunux jifilħu jerfgħu bħal qabel it-toqol ta' ġisimna, Huma l-idejn li jerġgħu jidħlu għalina u jifqu magħna billi jħalluna nitwieżnu fuq il-bastun fl-aħħar snin ta' ħajjitna. Aktar ma taħseb, aktar tiftakar fil-ġid li għamlu l-idejn lill-umanità. Iżda, waqt li toqgħod taħseb fil-ġid, għandek tilmaħ ukoll, b'għafsa ta' qalb, id-deni li jagħmel il-bniedem bis-saħħa ta' jdejh. Bħalma x-xogħlijiet tal-ġenju jinbtu fil-moħħ u wara joħorġu għad-dawl minn idejn il-bniedem, hekk ukoll ħafna mill-ħsarat li jsiru. Bosta drabi huma l-idejn il-qaddejja ħżiena tal-għira, tar-regħba u tal-mibegħda. Huma l-għodda kefrin ta' ħafna serq, qtil u moħqrija li ġiebu tbatijiet kbar fil-ħajja ta' bosta nies. U ladarba qegħdini nitkellmu fuq il-ħsarat f'ġisimna u f'ruħna, niftakru fl-istess ħin li bosta drabi huma l-idejn imħarrġin tat-tabib li jfejquna u jtaffulna l-uġigħ u l-ħsara li nkunu ġarrabna f'ġisimna. U nġibu wkoll quddiem għajnejna l-id setgħana tas-saċerdot li tixħet fuq rasna l-ilma tal-ħajja u trodd fuqna bis-setgħa tas-sema is-Salib tal-maħfra biex nerġgħu nqumu maħfurin mill-ħtijiet u mid-deni li nkunu għamilna. L-idejn huma hekk għeżież għall-bniedem u hekk meħtieġa għalih li meta rridu nfaħħru l-kobor u l-ħniena t'Alla, nistħajlu li huwa wkoll qiegħed imexxina b'dik l-id setgħana u ħanina li toħloq u xxejjen issebbaħ u teqred u timla kullimkien bil-barka u bil-ġid. Dun Franz Camilleri, grazzi.